Буоллу. Уонатын оҕо иһиэтэҕэ диһин биир бара боробалаатахпыт сепатовчик. Уонна киэһэ утуйара саҕана били оҕо температурата биир баттаабытсына. Онно парацетамол иһэрдэн ба нормально утутаарабын хаyaатым. Тиеми бэрэбэткэлээн көрдüm, баас отут ситтикки. Соһуттум аай, ону үөрдүм аай. Сразу мактыйдан ханаатым. Чэрээ тугу иһэрдибэт эппит, кэтээн көрүөм диэн буолла.

Киэһэ били киһи утуйаары сылдьан иһин тугу эрэ сиэн баҕарар буста. Оннукка иһин наһаа үчүгэй олох. Просто рекомендую иһэр. Уонна бинига сантаннах, потому что там стевия. Стевия диэн это природный подсластитель. Стевия бэйэтэ туһалаах үһэ, билэргит буолун. Онон олох рекомендую.

Бэйдэрин өйдүүр, борошуоктаах, да-да-да-да, кэрдистэлэри кэрийэн сдьаан иһин. Ону буолбатах, манна олох бизнес без границ. Эн маҕаһыына ссылкатын биэрдин уонна бара тураан үөрэхпит барыта күн аайы буор босхо, киэһэ уон биир уон аһыта презентациялар буоллар, трениннэр буолаллар. Как приложение тутта сылдьабыт маннык ити кыйкаан телефоммутугар

Ону түбэһээҥи событиенан атыынныыр эн яңадан бу маны кэлэн хаалбыт. Ханнык презентация буолар диэммин манна тиийэн кэллим. Мин булаанаттан результат бу бу хаартыска ааспыт хаартысканы мин инстаграмҥа булан ылбытым. Куйаараны үчүгэй баҕайы хаартысканы наһам сүрэ көрдүм бу туоттах тупсубутуй диэммин. Уонна Куйаараҕа ЛТУ-гар Арбат саабыгар эрийэмҥэ ити тугу сиигиниҥ диэҥҥин көрдөөн ыламмын, атылаан ыламмын сиэччи буоллум. Сиэн уола мин була атаак кылаҥа сүргэ аһылы быһа инбэлиит оҕолоохпун кинини көрөн олорбутум диэҕэ. Дьиэҕэ олорор киһи буоллаҕына наһаа тем более омук оҕолоох киһи наһаа туойуллар эбит. Наһаа кыарыыр эбит. Дьэри да билбэт буолан хаалбытым хайаан ыалдьар, наһаа ыалдьар буолбутум. Аны бэйэм оҕо эрдэхпиттэн наһаа метезависимайбын.

Ол миэхэ тыына хайаан биэрэрэ демисия байыта албынаах айаамын бачаанылык кэллим. Иһин хатыыр хакааспыт буоллум. Уонна бу марафон диэҥҥэ сылдьар буоллум. Онно сылдьар буоламмар статус таһаарар буоллум. Син видео көрөн биир эмэ киһи көрбүтэ буолуохта.

Ол нэдиэлэ иһэ Антонина Венсемиров эчилмиэним уон биир буолла диэтэ. Онтон була тарбах тарбах кэлбитэ дии биидиэ. Балтым тарбах сүөһүлээхтэн истэхтэ. Бу тарбах миигин икки нэдиэлэ буола сырдаата. Бишрульга көрдөрө кэлбитим манан тугун һылҕабыт аны запись эбит аныгы тугунан көрөн көрдөбөккө ити миэхэ туоххут сиигинэй миэхэ таһаҕаста били биэрэрэ диэтэ. соттубут килэрин кэннэ, хатылларын эбиэттээтибит, эбиэттэн махайбыты көрүө диэтэ. Тарбаҕа көрдөрдө ута, биидиэ устуйбута. Тарбаҕа испитэ, кытарбыта аһыҥа хаалбыта. Онно кэтэһэр. Онто ол кини ол балтан буланы арай таксинан баран истээри булчачытын, ийэм ханна да көрбүтүн ол киһи.

уонна булан эттэ химия кэнниттэн сэниэ мастара хотонура диэн арыый буолбут үһү химия кэнниттэн сараады дьиэ тохтуур буолбут үһү онно буортан аҕыйах хонуктааҕата эмиэ аһара истэ уонна эттэ дьоду хотуна тат ону кэмник кытаат тохтотума истиитим оттон Мустафаева этэ батта

истибиккит буолада рак крови полная ремиссия болбут киһилээхпин наһаа шыйбыкта ол булаанда москва быраастара петинник эбите эһин куртугамия тыстаһына билээбиттэрэ ол киһибитин уонна бу кыһын эмиэ манна туох бүтүнү арсыада не баран эмиэ барта кэнгэ наһаа шыйбаттарда

Уонна иккилии капсула, үстүү капсул ыстаан, иккилии үстүү час буола буола. Ударный медоз, раз-у, правильное питание, зарядка, позитивное мышление. Андрей Анатольевич биһигинэн нукка үөрэтэр. Ол хытан эрэ хамбаһы сиси, килиэп сиси, ванни сиэтэхэ туһа оһох диэн курдук да. Сим биир вода, Позитивное мышление, зарядка, движение обязательно, правильное питание обязательно. Онно маны көмөлөһүннэрэҕит. Так, Николайга наһажы результаттаах ааспыт кэми кэпсээбитэ, билигин эмиэ бу хаҥа дьоннорго билиһиннэр эрэ Николай Бурсов просто уникальный результаттаах киһи. Ким да кэмиэрэ этэргэ буоллаҕына. Быраалары Николай Гуртов диэммит сааһым сэттэ уон алта алтыс хаары да булгара бэрэмит ону. Бэм мин результатым дьэ хараманныгыттан булгар икпинэ этиэхпин наада. Былыры сүрэхпин операциялатан сүрэхпин оттон сүрэхпэр туох турбуттара, сергирование турбуттара. Оттон ол анализ түмүгүнэн Көрүс сыллаха анализ түмүгүнэн суоднай актиерия маҕаһын бырыһаннаах этэ бэлэнилэх Оттон быйыл буллаҕына мин ити федеравитин, мун эти тиите бары бары питаптичнай линияны барытын иһэн просто кыди улахан дозаны эртэмит улахан дозаны иһэн уонна эти день и ночь

Уонна дьэ олох ити туохтааҥҥыкка наада диэн этиэхпин наада кыратык даҕаны ыалдьар буоллахха син тугунан көрөн Витаптека итиннэ араастаах көмөлөһөрдөөх ону дьиҥин барытын кэпсээбэппин ити билиги кыргыттар үчүгэй баҕатык сырдаттылар онон көрөн туоха бэйэҕэ туһаныахха наада диэн эбит тоҕо диэтэргин олох бу бу туох наһаа үчүгэй киһи Андрея туруспер боллаҕына олох та биһиэхэ таҥараттан бэрэлибит киһи диир аттыбыт тоҕо дитэрги бу саха сирин олохтоохторо барыта Суох да наар, сүрүн усулуобуйаларым сайын иитиитэ кыһынын тымныыта. Ону биһи тулуйан олорон билигин өссө да үйэбитин уһатар гына ити ити аптеканы ити туохтары астары барытын туһанан и бу иһиргэ кыраҕытык олороору кэлэр. Уонна ол дьэ арааһынай түгэҥҥэ оннукка манныкка бара хаалбыт дьону киһи аҕыйар Онон биһи бэйэбит үөрүүтүн уһата сатыахха наада диэн этии кылбаһыйа. Ордук да сөбүлүүр. Эн Брайга махтанабыт, билиэбэбит арыытык ылгас, төһөнү баҕара кэпсиэхпит этэ илигин этэн. Бензин, таблеткаҕа брост нааш edip tuttар. Аны сылай запись бар, олохчаан саҥанан кэпсиэн сөп. Бу топ таблетканы кини туттар, уһанар инструменыгар кытта хайыр. Кини балаҕан тутар, Ити национальнай объектары тутар, үөһээнэн сылдьан үлэлиир киһи. Кэттээҕи эдэр уол курдук. Туох баар бэйэтэ механик, үрдүк үөрэхтээх, онон техниканы олох билэр, собаку сиэщий человек, онон бу топливаны бэйэ таблеткатын бэйэтэ сиэбэтээҕи махтал диэбит курдук. Аха, оннук курдук, аха. Так, Наһаа сүрдээхтэр бааллар, наһаа сүрдээхтэр бу Марта Сергеевна тарбаҕа быыһаабыта, ампутацияттан быыһаабыта. Дьэбин билэрбинэн һэр кылгастык ким Изабелла Петрова наһаа үчүгэйдик кэлэн олорор бу олох аҕыйах күнүнэн абонянията төннөн кэлбитэ, да бэйэтэ ааспа дии. Куриная слепотата ааспыта. Куриная слепотата ааста. Так, еще ким кими билэрний?

Вот, инник көрөт. Хас таһыл буолла биһиэхэ академия кэлбит эһэр. Академия успех вместе говорит это волшебная страна, диибин мин наар. Меняет жизнь. Олох кыдьык ордуһет. Киһи доруобуйата күннэҕинэ туох баар барата, тулалыыр барата, наһаа чимник көнөн киирэн барар. Онтон былаана Андрей Артурович наһаа үчүн маркетинг планнаах bu success together проектпыт үлэлээбитэ эттим 24 айан барыа үлэлээбитэ дии. Таких денег вообще я сама в шоке, лох. Таких денег я никогда не видела. Это бэби ливер да туппатаҕам, маннык буолуо да дьаһанаабатаҕым. И это только начало. Хас хамнастаахын дииллэр. Аха, ону этэбин манна оо раз этэн бартын мала ормуля эн эппэппин маан хорохтоку көрдөрбүтүм нэдиэлэдээх хамсаспын. Олох хамыйаларым хоҕаһын. Улуус баһылыгын ааспытым ыраатта хамнаспына. Наачи бытта, деревнär олорон эрэммин, бу кайкаан маннык остуоллаахпын бу аҥаарыссаҕа. Онно олорон эрэммин, дьыбааҥҥа сатан эрэммин. Аны туран буллаҕына

Ыарыы-ыарыыга буруйан биэрдэхтэринэ махтал диэбит курдук. Оннук этэ. Ол иһин бэйэбит туспутугар үлэлиэххэйин манна, дьоҥҥо кэпсиэххэйин, буор босхо үөрэтэллэр. Күн аайы. Наһаа үчүгэй марафоннар буолаллар. Олох баҕалаах киһиэхэ манна Туле Непаханное. Аһаҕас барыта аан дойду.

тоҕо диэтэххинэ дьон туһугар үлэлиир киһи отон биир хаамыы күүстээх саха кыыһа ити баарын бары көрдүгүт. Дьэ мин сахалыы хаҥырдахпына ким да кыыһырбат ини. Манна понимаете да сахалыы. Инде он били миин көрөн бараннар

Ити истин эҕэрдэ буоллун, Леночка! Сөп. Уонна Бүлүү бөлөх улууһуттан кэлэммин, мин бүгүн дьоҥҥо-сэргэҕэ хаамый күүстээх, хаамый сыаннай маннык информациялаахпын диэн дьоҥҥо барытыгар кэпсиибит. Онтон мин эһии искиди оттон манна билигин ити эппиттэрин курдук результаты кэпсиэм уоҕа, мин целенаправленнай бизнескэ кэлбитим, хомойуох иһин, бастаан кэлээт сразу хаччы да көрдөрүн диэбин диэн киирэн кэлбитим ону миэнин сөрүк туот тахсаһуйдаҕын ону дьүөгэм буолан тулуйда миин билэр буолла дии эдэр эрдэхпиттэн ол иһин тулуйда уонна эттэ этэбин мин этэ эн тугу да билбэт эбиккин миэхэ өссө күүстээх киһини аҕалын диэн туйаараны булларда да туйаара итиэппитин курдук интернекка дьыбааҥҥа олорон оҥоро олорор киһи оттон мин маннык күүстээх по энергиябыттан соһуйан Ылбар барда, аны тугу да эппиэттээбэтэ. Она эн осайынан билбэт эмиккин өссө күүстээх иһинин диэн курдуга она киһи хомойох оннук тиийэн кэлбитим билигин күлэ саныыбын онтон мин көрдөн мин биэ ханымын туолаары турабын сөп толору көрдөн тоҕустаахпын Эрдэ төрөөбүт күннээх кырдаһананным. Сөп? Вот. Итинник ытжаммын хэп, мин, например, доруобияҕа, били эдэр киһи болон доруобияҕа честно кэлбэтэҕим хэп. Оннук манна бааргыт буолу олиин эйэхэ туһаайан эдэбит. Орто хаастаахтар олорор, кыраһаабыссалар уонна красавчикта олороллор. Манна. Онно кэлэн бараммын мин топ-земнай направлениеҕа кэлбитим, тоҕо бэйэм автоледибын уонна дьээдьэлэр хаччыга кэлэллэр диэн девизтаахпын мин. Сөпкө дьоммуту Николай. Вот. Дьээдьэ барда маннык олордоҕуна, ол аата хаччы манна баара бит дииллэр, тоҕо эрэ. Ол иһин топливнайы көрөөт сразу ол хас да тыһыынчанан массыынаны били курзяктары барытын көрдүм харахпар уже миллионер буола хааллым чэ короче итини кэллэҕинэ кэпсээр диэбит онтукам седьмого января уонна тахсыбыта ол онно кэлбитим мин һэ ол иннинэ дьүөгэм миэхэ бу клеточнай питанияны наһаа төрдөн үстэр төрөөбүтүм өссө өссө Уоллаахпын. Быйыл первый класска киирэр, ол иһин төрөөн бараммын уойа ааллаҕым дьаттан киһи киһи киһи курдук. Эмтэрэ дьаарымын сүөгэйбин, хлебпын матыйда матый. Уонна уойа ааллым, ардыышка кэллэ кыратык сүһүөхтэр, ыалдьар буола бэһис этээскэ Якутскайга кэлэн ма подругабар хатаан тахсыбаккабын үһүс-тоҕаас да не помню, һынньанным. Айаа спортсмен,

Мин дьүөгэм ол менеджерим миэхэ маннык наһаа үчүгэй. Олох эһиитини туһаны сурунун. Кини, кини курдук. Һэ? Маннык гыммыта. Кэлбитим мин киниэхэ кэллэҕим дии. Ону кэлби уонна маннык наһаа үчүгэй этэ. Day уонна night билиҥҥи продукт. Биэрдэ уонна бу мин эйиэхэ закаастаан анаан били урукку ырган кырасаабыса көрөөрүбүн ылбытым диэтэ. бу дикея ону мин уойан турар дии конечно ыллаҕым дии босхо вот так ылбытын онтон чэ хаччыланнаххына кэнники биэрэр диэтэ наһаа үчүгэй тыл вот так мин кини биир эрэ киһи баар миигин оччолорго Андрей Артурович этэрин курдук сырайбар лаппаччы куһаҕан эмискин диэбитэ бары кыраһаабсаан диэбитэ пиидиргана пиидиргана бары даже кэргэним этэ

Нету. Мне надо еще десятку скинуть. Ой-ой-ой бүтэрэн сааһын уже бачча диэтэ аны биому туолар киһин ону диир боллулар онна наха ырыма диэтин. Биоһон уон киилэ ханна ытарын этэбит Коля хараккын син бу манна ыта уонча киилэ бу мантыка ба эһи билбэккит ман ой буппар маннык болбутун маннык турон

Көмөҕүт олох академияҕа бары киирин, академия оччоҕуна эрэ бизнес саныаххыт. Академияҕа киирбэтэххитэ бизнескыт точно дьиэҕитигэр бүтэр. Ол иһин академия, ол академияҕа Андрей Артурович бу воскресенье трениныгар, э, среда, извиняюсь, средаҕа биир тылы эттэ. Маннык наһаа үчүгэйдик үс тугатта. Ити наһаа ыйыттылар дии инстру

Андрей Артурович создатель уникального продукта. Маннык диэтэ. Есть три категории здоровья. Здоровье. Ол категория эһиэхэ да олороргутун бэйэҕит көрөөн. Первая категория – это когда вы делаете профилактику. То есть бу эдэрдэр. Эдэрдэр манна именно профилактика. Биһиги клеточнай бытынан буотах, эбээн маны бары иһигиттен буотах. Профилактика – это значит вода, это значит зарядка, это значит здоровый образ жизни. То есть аргиспектер табаах тардыбаттар, үчүгэйдүгүт уйаллар, нервинейдээбэттэр, онна-манна хытчыбаттар, чэ ити курдук. Үчүгэй аһаһыылар, жирнайы себэттэр, хот-дог, ол бисээкэди себэ, оччоҕуна да. Это первая категория. Вторая категория, извините, вы все там.

Стадияҕа извините, бу киһиэхэ эһиги көмөлөспөтөххүтүнэ, сыыһа саҥардаххытына өллөн хааллаҕына дневная ту-ту-ту, конечно. Эһиги буруйдаах буолуоххут. Бу аһы биэрэҥҥин түргэттэттэн диэхтэрэ. Или еще хуже, куда пойдут, вы сами знаете. Ол иһин сөптөөхтүк толкуйдаан, бээҕин бастаан үчэйдик толкуйдаан. Ол кэнниттэн начните говорить правильно. Һэм ити третья, два, вторая категория люди. Разные хронически. Маҕан халааттаахтары көрдүгүттүү түөрэ аалаҕытчы. Вы подумайте, значит, для вас они тут скорая помощь. Ол иһин били психический аһыылынаҕыт маҕан халаас. Мин тиийим ыдьам азумнойга тиийдэхпинэ халааттаах киһини көрдүм да тиийим ыйда аһаалар. Ол курдук, понимаете? У всех так сидят, и у меня то же самое. Мин балаһаттан наһаа куттанабын хата таҥара миигин харыстаабыта, тоҕо куттанарбыт ийэм лиидэрэмпитэ.

Биһи сахаларбыт, киһи барыта кыахтаах-аналлаах, каждый человек имеет право выжить. Ол аата вы можете все-таки победить эту болезнь. Все зависит от этого больного человека. Өйдөөтүгүт? Ол иһин сөпкө атылаан маны, сөпкө кэпсээн продукцияны, сөпкө бизнеһи лигитиэх тутаһыдьа. Мин итинник үс категорияны именно академияҕа итин ыллым. Олох махтанабын Андрея Туровичка. Мин маннык үчүгэй төбөлөөх киһи красавыца итини үрдүнэн анньар этим. Потому что он в примере сказал Тиньков бары билэҕит, сейчас он онкология больной. Барытын атылаата. Туох да миллиард көмөлөспөтө. Олорор оттон бээтин күнүн кэтэһэр дуу тыыннаах но олорор. Понимаете, ему сейчас

Биир, ну, наһаа элбэх пример этиэхпин сөп, но у меня время ограниченное. Сейчас скажу насчет денег. Билигин саамай харчы ханнаамин наһаа үөрүүлээх аннаахпын. Ити ким туяра этэрбата аллаа инден. Я человек простой, олох эһи курдук. Даже говорит, этэргэ дылы биир биир мэһээгим да уох буола сылдьыбытахха ебыларга диэбитэ. Многодетная мама. Ну, естественно, на зарплате мужа олорот. А муж мой охранник. Туохай улахан хамнаха буолуй. Батта. Он как у всех им бир кредиты. Да? Он иһин бары оннук олороҕут. Бары оннук оҕолордоох, от оннук дьон олорох. Ол иһин барыбытар хаччы наада. Ыйыттаххын ким я наада тоһуоҕай диэн. Наада хаччы барыбытар.

иккис линиям, үһүс линиям, төрдүс линиям. Тускууна кэнниттэн Изабелла олорор уонна бу кырасаабыса кэнниттэн мин тугу да ылбаппын. Биһи маркетиммыт оннук. Ол аата первая, вторая, третья, четвертая Петровна, сзади уже я ничего не беру. Һэ? Но я беру стабильность. Туярочка, Катя, Изабелла мне стабильность берет. Красавица. Ким это? Ахтын.

Вы же согласны со мной, где Катюша? Вот, мин Катюшам олорор. Тур эрэ. Катюша, көһүн, көһүн. Вот Катюша. Екатерина, мин кинини Катюша диибин таптааммын, тоҕо дьэ бу мен хос сиэним бизнеска. Наһаа Екатерина диэбэт буолаан хос сиэним дии. Холодный контакт.

просто сидеть в деревне ханна эрэ түҥкэх деревня уусалта бэйэм да билбэппин хаһан да көрбөтөх кыыһым но ровесница со мной үөрүүлээҕин о мин вообще ты крутяшка диибин мин кытта тэҥнэспиккин диэн у меня тридцать пять тысяч рублей потому что я еще не нашла ороннуларбыттар таҥара ыһаа көрөр бу түөт эрэ киһи түөт эрэ киһилээхпин мин конкретно үлэлиир маннык структура бөҕөлөөхтөр Бэһис киһибин баар бэһис билиличниктэр элбэхтэр. Но мин кими да хабырҕалаан, дьэ киһитэ аҕаан искусственнай им буолбатах олох грамотно тиритэ круто диэбиккит таһаарабын. Олимпиадова пока нет, но я надеюсь, она уже рядом, тут дышит. Все? Вот, вот Катя, например, мой личник,

да, сильный. Так что своих звезд тоже посмотрите с другой стороны. Барыытар махтал уонна билигин туяра тиэдиһаныбын биһиэхэ наһааччы брані болар турар бытта туяра ону эһиэхэ кини бээтигэр бээтэ озвучканы эдэмин дэ махта Надо ее остановить, Для махталыттан как финансист, как Open Music TV коллаҕа диэкини Олен кини бэйэтин видениетин эттэ. Баһаамаста үлэлэргэ билигин кэпсээнтэн иһи тугута өйдөөбөтүгүт? Про маркетинг, про диэн өйдөөтүгүт, то, что есть деньги. Антон хаччы бэйэни кэлбэт, хаччы үлэттэн кэлэр. Туруохха наада дивантан, аха, көрүөххэ наада, үөрэниэххэ наада. Учиться, учиться, учиться диэн эһээбит мээнэ эппэтэҕэ. Вот, онон буоллаҕына олох шансы туһанан, олох Мин олох образны маннык санаабытым. Бу, бу манна тахсыбатахпына миигин ону туохта абаҕастаахтабытаана диэбитим. Это как последнее соломинка спасения от кредитов, от болезни, от долгов. Ага. Олох оннук санаабытым онно, несмотря ни на что, вопреки всему. Билигин лидер буолан турабын. Наһаа үчүгэйдик бу билигин кэлэн олорорбут барыгытыгар махтал, бэйэҕитигэр махтаным. это ваше богатое мышление. Бедное мышление там сидит, за внуками смотрит. Ага. Бедное мышление ханна юбилейге барда. Да? Иһи булаана выбор. Кэлэн олороҕут. Молодецтар. Уонна просто надо верить и делать действия. Аны туран булаана туга тәрініңі? был такой случай мен бастаан хаалырба бороонго дьэ презентация оҥоро тиийдим реклама бөҕө ыҥырыы бөҕө хайаан арендалаан тиийдим зал арендалаан икки чааһа быһа соҕотоҕун олорон баран таҕыстым оннук хаҕалаабытым мен Ийэ былаан биир киһи ээй-ой диэтэҕинэ уже хайыыгыт, паникалыыгыт. Онно буолбат. И- Главное своя вера. Дьоннор миигин утары көрөн бараннар туораан биэрэллэр этэ диэн манна. Билиэм бу миигин истээри бычча киһикирэн олорор.

Дьэ, уоннаттан наһаа чоһунунаахпын. Биһиэхэ бу мин лидерым, халайааччыбыт Николай Турышев Дьокуускай куоракка кэлээри. Билиэ татыкласта. Двадцать девятого марта туохха буолар речное училище зал буллубут слава богу билигин наһаа билигин туох кэмди массовый мероприятие бөҕөтө. Ону да речной училище харды хаман диэн Лена Данилова олохча иннилэрин ылан онно зал кэпсэттибит, уже көлөөттүбүт, бэлэрдэлээх иһдьабыт, уонна самое главное залбыт толуохтаах, үс сүүс киһи олоруохтаах. Бу игит уон буолан кэлэҕит, биир бэйэҕит уон буолан кэлэҕит олох. Туох даҕаны онно туох төлөммөт, завход төлөммөт, Мышление долларового миллионера буор босхолуоххат иһэ билигин маннык үөрэхтэри сүүстүү тыһыынча атыылаһар дьоннор бааллар бөлүһүөндүү тылаһар дьоннор бааллар туох да умуйата буо дьиэ олору дьиэ хаһаайкалара куурс атыылыыга батта онну тыһыынчаҕа да они миллионер что ли долларовые бу булан кинилэр мышление долларового миллионера буор бостор биэрэ кэлэр биһиэхэ уонна Иккис күнгэ 30 век, өйдөөн кэбиһин, 29 марта с 18 часов. Эһиэхэ утары баран үлэлээн бүппүккүтүн кэнниттэн 6 чааска. Баһаалыста кэлин чаас тамары хойутаан хайдах да гынан олох көҕүллэтин эрдэттэн хайдах эрэ оҥостун уонна олох кэлин дьоннорго аҕалын продукция дегустацията буолуоҕа продукция розыгрыш буолуоҕа лотерея буолуоҕа уонна тон Бары улууска баар лидердарбыт, партнердарбыт олох бары кэлээри өндөҥнөһө олороллор. Маннык шансы куоттардаххытына я не знаю. Олох, олох советую, олох кэлээрин дьоҥҥутун ыгырын былаандай. Вот. Все, аплодисменты Николаю Юрьевичу. Отут самыйын иһин бөлүн түн ахан куһаан сурах кэллэйдин.

Туһанан хаалар шансым, лидердэр баар эрдэхтэринэ. Суох боппуруос баарый? Все понятно? Постоянно иһэллэр. Потому что киһи күҥҥэ үстэ в идеале доруобай аһынан аһыахтаах, доруобай эспит баар да ол. Ол кэриэтэ эһиги постоянно сиир аскытын көҕүрэтин, тохтотун даҕаны, саахары тохтотун, кофены тохтотун, доруоһалаах килиэби тохтотун, мучнойу тохтотун,

Түргө үчүгэйгэ гынан баран бу бачча уһуннук сылдьар этэ. Тостаалар этэ. Бу не нарощенные, а с наснабын дьэһэн дьонум бу. Андык гына. Уонна бу коллагеннаах буолан бу батончик да хайгын баһылах. Коллаген булана сүһүөххэ диэн. Сүһүөххэ бана результат биэрбитэ батончик. Представляете, те батончиги сиэн сүһүөҕэ шиге буолбута. Вот. Истэр, истибэт дьоннор истэр буолулар иһин. O результат маннык элбэх. Өссө вопрос бар?

Ону туһанан иһиҥ. Онтон онкологияҕа буллаҕына тохтаабыттар этэ били үчүгэй баас тусу кистээтим диин онно буллаҕына конечно эппиэтинэһэн баттар булаат боппуттар этэ у них же все по протоколу хэптээх ону маны хаятахтарына кинилэрге көҥүллэммэт ээ биһи быраастара буруйдуун тохтусуох ол барта протоколунан дитиннэттиэн

Буолбат. Потому что профессор Владимир Абдуллаевич Татаридин бар. Институт Сеченова үлэтин тухары үлэлээбит киһи. Сам по образованию он фармаколог. Эп фармацевт диэн дуо? Чугусунан киниттэн ыйыталлар эн тоҕо эмиспэккин дииллэр. Ону бу Екатерина курдук эппиттиир. Мое образование не позволяет аптечное средство нараһыырга диэн. Эп уонна улаана кини про омегу наһашы кэпсээнтэ бар.

Ырыа бүөсүйэр уонан тикситэ. Тэбистэнгэ сылдьалар капсула иһигэр. Олохха хорошо придумал. Ытыртка билэр киһи вообще ханнык да баҕар профессоры кытта олох ханнык олорон мөлтөһөр дьахтар. Быраастыгар киһи дэрдьэттэн бэйэтэ Аэлита Мустафаева курдук кандидат сискэ тоһу. Да? Бак, бак онно клеточное питание разница ага. Клеточное питание дейді биһиэнэ, но манна арыйан көрдөххүтүнэ баар кем болуоҕа. Почему? Потому что Россияға э, Советский Союз эрдэҕинэ ити сокуон ылыллыбыт. Тыһынча тоҕус жүз биһэн аҕыс сыллаахха ылыллыбыт. Бу маннык астары баар киэннэр сокуонунан хоруйбуттар. Все, онтон ата оһоку көтүллэ илик. Вита не стоит на месте, биһэлэҕэ сылтан оттон уларыы бөҕө буоллаҕа дии. Есть понятие клеточное питание, дьэ омук сирдэригэр маннык. Биһиэхэ буоллаҕына Россияҕа баар диэн суруллар. Тоҕо диэтэр, оннук диэбэтэхтэринэ уже сокуону кэһии буолар, уже продажаҕа тахсыбат. Ону эмиэ дьоҥҥутугар илдьэн быһаарыаххытын наада. клеточное питание буклеткаларынан барар через устарниехха наада уонна бу тохтулар баар диэн саамай билиэ чараас кожабыт тыланныгар онно ыстаанньахпытын наада уонна много воды уу иһэрбитигэр эмиэ браабыла баар аны билэҕит сорок градусов в идеале буолуохтаах ол хайдаҕай ыаммыт үүт курдук сразу парное молоко ага Ана тылыстынны оны би умна хабиппат тобу хербитин. Дьа оны сүүрэн кай тылыстынны оны кэтэрдэ хабит. Үттэ бир уже нагрузка. Ипитини хабит, бир нагрузка. Нахар баха сразу хабит, бир нагрузка. Конечно, тёктанымна. Просто мен оляраттан дилер. Аны кыра-кыралаан

кэлиитэ аны анаата оннук марафон аллыкка наабас марафондар буолаллар марафон булаанар эмиэ былгыт бэлитиннэр дьэ онно бу капитаннар бааллар куратордар бааллар туттар бааллар баарыахтар анаан уруосту сүрэҕэлдьээбэн баһаалыста мэйиигит биһиэнэ наһаа сүрэҕэлдьир лучший сериал көрүөм, да, лучший тикток көрүөм, социальные сети далаананы көрүөм, русшадағы шторатын хайдах иялытын. Ди час агарым быһа. Онда час агарын истилем аны. Бытта. Онда ти сериал мен Титаниин көрбөтөх диибин. Аватар индин кини башта инбет. Ага. Холобура диэнэтим новобраз на говоря. Моё фокус манна, барта манна, приоритет манна. манна манна манна манна уонна у меня есть сель олох саха сирин бүтүннүү доруобайданыахтаахтар а у Андрей Артуровича бу аҕыс миллиард киһи баар була барытыгар мин тиийэхтээхпин оннук улахан сыллаах булухана ани бэйэҕит эрэ дэриэбинэ аатынан буолбатах бэйэҕит эрэ улууспутунан буолбатах бэйэҕит эрэ республика биһигини билигин аастыкка мөхпүтэ биир республика иһигэр мусейдана сылдьаҕыт диэн

Уонна биһиги быраастыт. Кэйэн билэр. Доҕорлорум, мен бу туяраны кырытык өссө билиһиннэриэхпин баҕарабын. Тоҕо диэтэххэ, олох оҕордартын билэр буллам. Деревнелербит, уонна бэйэм врачпын, ол иһин онно ол деревня дьонун хаһыс-хаһыс көлүөнэҕэ тиийбитим уонна бэйэм да билбэппин диир курдук. Ону бу туйаарана этиэхпин баҕарабын. Бу этерим курдук ити сүрэҕэ-буохпун биирдии. Олох хаамай атаах оҕото. Аанньатыгар этиэдэ бытыка сылдьан Багдашым Ваня атаах кыһа буоллаҕым дии дии хаамара быһычча курдук ити олорон эрэ мин нарына ханыыларбын. Уонна бу кими тоҕо наһаа доруобуйаҕа хайырый уонна дьону кэпсииригэр ити наһаа долгуйарый диэн боппуруоска бу кинилэр семьяларыгар наследственность сосудистайгар элбэҕитэ бары аймаҕынан дьиэнэн бары минигимиһинэн барбыттара ол иһин ити миин көрдөҕүнэ эмиэ наан долгуйар бэйэм да долгуйабын диэбит курдук

чуолкай ол санаатахха ыарахан диэххэ уоннаттан дьонноро ийэтэ аҕататтан бииргэ үлэлээбитиҥин дьонум этэ диэн эмиэ ол иһин туох эрдэ барахтаабыттарым ол эмиити барыта ону ханыгын уонна чуут эрдэ бу туох биллибит эбит уоллар кинилэр мин хаастыт оһоҕосчун мин чэгүгүн баҕайы хонуктаҕыта эттибиммин турбут быра она арыйарга баран хааллылар диэн хомойорбут элбэх. Оннуттан биһи хаастыылаахтарга, ити кыра дэриэбинэлэргэ медицина даҕаны билигин олох идэйдэ. Ол иһин хаастыылаахтарбыт күн-түүн көҕүрүллэр даҕаны, ыалдьаллар даҕаны. Ол иһин бу маны кэпсиэххэ наада. Ылынарыахха наада, биһи дьоммут олох куттаналлар, кинилэр дьоҕо медицинскэй, химия эмтэринирэ туохтаан бараннар сылдьаллар, иҥин ону диэ өйдөтөр наһаа уустук буолар. Ол иһин уһун-киэҥ үлэ наада дии санаабын. Өйдөтүү үлэтэ. Аатар бэйэбит аймахтарбытыгар диэбит курдук. Оннук наһаа элбэх. Билигин тыаларга ити дэлби туох оҥорон кэбиһэннэр медицинское учреждение да уһуох, медик да тиийбэт, аппаратуралара да уһуох, улуус киинигэр Кузина Орбат экогыны кыайан ааҕан биэрбэт буоллахтарына, уол диэн аһынарык дии. Ону бу уусалданар оттон билэллэрэ буолуо. Эрэ бөҕөтө көрөллөр, бары манна кэлэллэр, былаат маһыаччы аһатыыллар, туох баардарын барытын ылла ууран бараллар. Билигин да билигин элбэх киһи кэлбитэ. Бу манна уол эмиэ барыта минчиэрэ сигин буолааччылар. Наар ыйытан хайаан эҥир консультациялаах олорор буоллаҥ дии. Онуттан бу туйаар ити кыһалларыттан үөрэбин уонна махтанабын тутаат олох элбэх оҕолоох ийэ отец улахан ситиһиини баҕарабын Кира Черемоду толорбута уонна наһаа скромнай дигэтэн мин эмиэ бырааспын диир ити уусалдан угуллар главный врачтан